देखे छियै एक भोर से हम घर के सब काज धात केने छी आ ई दुनू परानी बाप रे बाबू अथी कते महासेठ छै ई कोढ़ीबा के अखन एकर गेट खुलतै दूध जब बचतै जब भूख लगतै पेट में कछवी भऽ जेतै तहन ई मुड़ी मचरा कूदतै कि भूख लागल ये एकरा बाप के नौकर छियै आ मगिया के देह में ओकरा घून लागि जेतै धोछी नहीं आके हमरा से बना बना के कहिया भंसा बना बना के दै छी टून किराली के आ ई दू दू बजे रात के उ उठतन आ दू दू बजे दोपहर के उठत आ बैठ के पहुरात कोढ़ी बा कहीं के ने कमा के ने धमा के हमर घर वाला कमाए आ ई बैस बैस के दुनू मर्दामा मोगी खतौ आ शरम होइ छै लाज तनिको होइ छै जे अखन तक ले गेट बंद केने छी

मार बार हम चाहे सोच कऽ देबै आ जाइए तऽ हम फैसले कऽ दै छी सब दिनके अथीसँ हम तंग आबि गेल छी ई छौड़ाके जे विचार होइतियै कनिको जे कहितियै गे भौजी काज करै छै तो संग दही तिनका किछु किछु सीख हँ बेलूरी जे अबै छै तकरा तऽ किछु हेबे नहि क- नहि नहि अबै छै तऽ ससुरामे आके किछु किछु सीख लै छै आ घर दुआर माथपर उठा लै छै आ ई चाँचैला देह छै हा हा हा देखो ए महारानी के उठल कि ना भूख लागल या भूख खाना निकाल के लाबू खाए दीदी क्या बजै छी एते भोरे से? कुत्ता काट लेलक तैं बजै छी कुत्ता काट लेलक दीदी तैं बजै छै कुत्ता काट लेलकै या कोन कुदा करलक भौजी रे टाटी वाला फौती वाला हैजा वाला टुनकी वाला महारानी के डोला में जाए जाए वाला तू तो हमरा से बचबे नहीं कर अहीं कहले कुत्ता काट लेलके तोरा हम उठलिए तो हम बोल जो नींद में रहिए भौजी कुत्ता करता तोरा मारला हवा के कुत्ता करता तोरा जीतहा के कहाँ कोई मरल छै भौजी जरा कुत्ता काटते हमरा किया कुत्ता काटत रे अहीं कहले जे कुत्ता काट लेलके भोरे कुत्ता भोरे तो तोरा करे रे फौती वाला टाटी वाला हैजा वाला टुनकी वाला कहीं के भौजी तो गाड़ि किया पड़े छै भोरे भोरे

अगला साल चल हाँ, जेबे अगला होली में जेबे कमाई ले बियाह करना इतना जरूरी रहे नहीं फौती वाला के टुनकी वाला के अहीं कजले घर में एक हम्म। आदमी आबि जेते तिवारे बियाह क लिया बाल बच्चा जे नहीं कमतै त ओकरा बियाह दान करना जरूरी छै कत से खियतै लोग दोसरा के भरोसे गोतिया देत के भरोसे हां हम सब अपना बाल बच्चा के बियाह दान करत की कोई पड़ोसी खवा दे नहीं बाजू है कि नहीं बाजू आखिर त भैया छबे करे कमाई वाला ना हां भैया त टुनकी में रख देतौ फौती में नहीं रख देतौ

रे अब हो गया हाँ। भंसा जे हमर छूले त मार बारहन से सोच कर मुंह हसुआ हम नहीं छुबे कनिया के कोले नहीं अभी कनिया रे कनिया तोहर महारानी आ महारानी हमर हमर भंसा का छुआ कर धरे ला घुन लाग गेल छै आ हमरा भंसा में से काट काट के तोरा देतौ देह में घुन नहीं लगा देबो रे टाटी वाला भूख तुलकी लग- में नहीं राख देबो भूख लग आ, गेल छै, भूख बोली लागत जो न कमा के खाई कमैया में झमैया लागत छौ जो कमा के खाइए आई खा लेबे तब ना जेबे कमाई ले बुझ भूख ले केना कमेबे दू दू बजे ई सूत के उठत एक कहियो एगारह बजे कहियो बारह बजे सीरियल इनका देखे बीच- चलिए रात में बड़ी रात सीरियल पर। रे उ त अपन काज कर छी सीरियल में के सब आदमी लेट से उठै छै आ ने तू बुझी। की करै छी हां हम ओकरा देखे छियै तऽ काज नहि भेलै बुझी ना ना बड़का काज भेलै त पेट किया न भर जाइ छौ उहे देखा से ये पेट भर जाता हमर घर वाला एते नहीं रहत हम लोग कोचा में घुसल रहे साँझ में खा के देखे छलियै भोरे भूख ले गेले भूख लाग जाइ छै बाप रे दुनू परानी लाज है आ भूख आइ छै बाहर काम करो ना बाप रे भाई मौगी के जे लगे छै किस मारे छै हमरा हमरा घर वाला के किया कहै है दीदी से बात नहीं से यहाँ कथी लाए ना चुली के सुनू माइल ना। से अगर माइल से कहू तो सरवन के आगे खेत में जाइ छै काम हम करे ले ऐसे कोनो पड़े रे काम की नहीं करू ला आ जाओ ना पचास रुपया से जीवन चल जात

खा के बात नहीं भेल जदा की कल का लुक के 50 टका लो जी होटल लाली ला हां होटल लाली ला तो ही में रोटी बोर बोर के उमरे खा जाओ रोजी एते हल्ला करै छी ना त हम हल्ला करै छी हम हल्ला करै छी हम हल्ला करै छी हां ककरा घर में 12 बजे तक ले कनिया बहुरिया सुतल रहतै चलू छोड़ि दियौ भोजी नहि खाय लए देतै तब नहि सब होटलेमे ओते चल कोनो होटलमे खा देबै ओकरे प्लेट तलेट धो देबै आहा घर में ते किलो आलू आ कहै छै पच्चीस ग्राम हरदी नहीं लाल होबे रे मुड़ी मच्छरा आ आ आई तोरा मौगी के लगा के होटल आ लाइन होटल सूझे छौ पाइ नहि छै संग आँय? होटलेमे वाला खा नहि। लेबै आ कहते पाइ देले तऽ कहबै लाबा प्लेट थारी धो दै छियै ये जाओ। उहे दिन जेतो आँय? लग के जो दीदी चुप ना एकरा बन के राख दिए आराम हो गेलै हँ की दीदी ठीक है बात तो कही एते लेट करके सुत के उठबे त कोई भी बसते काम कर पड़ी अकेले अही ना कहाँ से भोरे उठा दै छियै हम तऽ सुतले रहै छियै हमरो सुतबैत रहै आ छियै ये त अहाँ त उ टीवी सीरियल देखै छली न रात ने अच्छा ठीक छै नहीं उठात ना तो जिंदगी भर ला सुतले रह जाए तो नहीं बोले- उठात तो जिंदगी भर ला सुतले रह जाए दीदी जगह हम बोली, शराब नहीं नहीं उठबे देव ना उ ओकरा कहैया किया नहीं उठैली अहाँ कहबै अहाँ किया नहीं उठैली ठीक छै हम जाइ छी अहाँ जाउ खेत लगिन अपन खेतके कामे से करू हम घर अङ्गना के करै छी दीदी आब जे भेलै से भेलै आइ दिनके बाद एहन गलती नहि होतै माफ कर दू लौ अहाँ बैठ कऽ जाउ हम खाना लऽ जते आलू हेतै ओहिमे सबटा उखाड़ि उखाड़ि नेने आयब हाँ, जाउ ये ये इम्हर आउ चलल जाइ छी इम्हर आउ की भेलै भौजी ओ अथी परिचना काका के यहाँ आठ सौ रुपया छे हाँ। पचास गो रुपया जे देत ना हाँ। आलू वाला हाँ तो गाय के दाना ल लेबे कनिया ले सामान क- कने ले ले ओकरा अथी ले कर लिपि अथी लिपस्टिक सहित गेल हमरा लग सब किछ है कनिया लगते जाओ गाय के दाना आना जरूरी छे लके आबू तीन बेर फेर लबरी लगबै छी ओ कल के ये तीन बेर नहीं, दस बेर लगेते हमरा पास या ना दऽ देबै तऽ हाँ दऽ देबे जाओ

हमरा निलाज लगैया काल्हि से बजे पाँचे बजे चलि जेबै क- कमाइ लए ठीक छै ठीक छै जाउ दीदी सब काम कऽ लेनी हमरे गलती हमरे गलती के वजह से ना हमरा घर वाला के कते गारि सुनऽ पड़ली है दीदियों के गाड़ी पर नहीं तो स्वाभाविक के बात ही ना बारह बजे तक दिन तक ला सुतल अभी तक कोई भी पिता जेते खैर कल से ना सवेरे के उठबे आ सब काम कऽ देबे आ कोनो शिकायत के मौका नहीं देबे हमर दियादिनियो खुश भऽ जेते माँ तऽ कहैत रहै छलै सवेरे सवेरे उठि के बर्तन भरा माजि के नहा सुना के सारा काम कऽ के खाना पकाबे ला लेकिन रात के लेट के सुतल रही से एते देर तक लो सुतले रह गेली आ ओहि के वजह से हमार घर वाला गाड़ी चली लेकिन काल से कोनो गड़बड़ ना काल से सवेरे सवेरे उठबे सब काम करबे नमस्कार दर्शक बीन हम पूजा जनकपुर वाली अपने सबके समक्ष उपस्थित भऽ चुकल छी यूट्यूब चैनल मैथिली मिथिला पर और जँ मैथिली और मिथिला के वीडियो अपने सबके नीक लागैए तऽ प्लीज